Helo, mawr iawn i chi gyd a chroeso mawr iawn i lansiad llyfr newydd sbon, sef y llyfr hwn, Cadi Goch a'r Ysgol Swynion gan Simon Rodway cael ei gyhoeddi gan y wasg y lolfa, fel ych chi'n gweld ar y sgrin fan hyn, gyda fi, mae Seimon Rodwy, llongyfarchiadau mawr i ti, Seimon, ar gyhoeddi y gyfrol newydd sbon hon. Uh, sut deimlad yw i i, uh, i, i, gallu, i allu dal y gyfrol o'r diwedd yn dy ddwylo?
O, mae'n wych, mae'n wych. Wi, wi wrth y modd ag wedi gwir yn gweld y llyfr. Um, Mae'r wasg wedi gwneud jobyn gwych, fi'n credu. Mae'n edrych yn dda iawn, mae'r clawr yn ddeniadol iawn ac yn y blaen. Felly, odi, ar ôl, chi'n modd, misoedd ac yn wir flynydde o, o o fodolaeth fel ffeil ar y cyfrifiadur yma, cyn hynny fel syniadau yn ymhen ni. Mae'n braf iawn gweld bod y, y peth yn bod fel, fel gorthrech yn y byd yma, felly rhywbeth ti'n gallu cyffwrdd ag e. Felly, a mae'r ma, ma amseru yn dda iawn hefyd, achos mae'r siopau newydd agor, felly bydd y, y, y, y cyfrolau i'w gweld ar y silffoedd Felly... Mae hwnna'n fanteisiol iawn, wrth gwrs. Ydy, ie, yeah, da chi, os ydych chi ddim eisiau wedi darllen, uh, wedi cael copi o'r llyfr, ewch allan i'r siope. Ymhyfrydwch yn y fraint yna o allu mynd allan o'r diwedd a mynd drwy ddrws siop a phrynu rhywbeth dros y cownter. Ie, yeah, uh, dewisiwch y llyfr yma fel yr un cyntaf, wrth gwrs. Uh, Wel, ti'n sôn fyna, Seimon, am y ffaith fod, fod um, y stori yma wedi bod am hir, wrth gwrs, fel ffeil gyfrifiadurol, uh, cyn ei throi yn, yn llyfr, dyn ni'n gallu dal, wrth gwrs. Nawr, un peth amlwg am Cadi Goch a'r Ysgol Swynion ydy bod hi yn stori wych, a down ni at hynny uh, eto nes ymlaen. Um, Ond mae yna stori ddifyr iawn hefyd y tu ôl i'r stori, felly. Son, sonia chydig bach i ni am, am yr hyn nath dy ysgogi di uh, i, i ddechrau mynd ati i sgwennu uh, yr antur yma. Ie, yeah, wel, a, a gweud y gwir, um, nes i sgrifennu'r stori yma ar gyfer y merch i, Manon, uh, felly rhyw dair blynedd nôl pan oedd hi'n saith oed. ac oedd hi wedi um, dechrau darllen cyfres Harry Potter a wedi um, a, a, ac yn dwlu ar y straeon ac ar y byd a, chymod, y, yr hyd a lledrith ac yn y blaen. Ac um, o'n i'n chwilio am, am rhywbeth tebyg yn y Gymraeg felly, achos dim ond un o'r llyfrau Harry Potter sydd wedi cael ei gyfeithi i'r Gymraeg. Felly, um, ar ôl darllen yr un cynta yn Gymraeg, oedd rhaid i ni droi at Saesneg, a wedyn wrth gwrs mae'r ffilmiau yn Saesneg ac yn y blaen. Felly, o'n i'n awyddus i fynd o rhywbeth yn Gymraeg, fydde hefyd yn cydio yn ei dychymyg yn yr un ffordd. A gweld bod ar y pryd bod dim cymaint o lyfrau o'r un math o, o genre felly, a, a penderfynu uh, bod fi am um, sgrifennu rhywbeth iddi hi. Ac ar y pryd, o'n i'n meddwl am gyhoeddi na dim byd, just, just sgrifennu rhywbeth uh, i'w ddarllen iddi hi. Um, ac um, felly, be o'n i'n neud oedd, nes i'r penderfyniad um, doeth, fi'n credu, o gyflwyno'r penodau fe sy'n un iddi hi, uh, fel rhyw ffordd o gadw fi ar y chmod, wrthi, uh, ca cadw yn rhwy'n wrth y maen megis, ynddo fe? Uh, felly, um, oedd, oedd ganddi hi uh, ddrws tywydd teg yn ei stafell hi. Uh, Mae'n ma siŵr bod uh, bod bo chi gyd yn gyfarwydd â nhw um, a bod hi'n go gohebu ar dylwythen oedd yn byw tu ôl i'r drws. A felly, um, o'n i'n rhoi'r um, penodau fe sy'n lun um, iddi hi fel, fel petai nhw'n dod o'r dylwythen uh, fach ma. Lli. Ac um, dyna ni um, o fewn, o'n i'n o'n i'n eitha disgybledig, felly o'n i'n eistedd lawr bob nos a sgrifennu o leia tudalen. A wedyn o fewn uh, tri mis oedd gyda fi uh, nofel um, tua digen mil o eiriau, felly. Ac um, oedd hi wrth i bod gyda'r stori, felly, um, ac oedd hynny yn ddigon i, um, i, i berswado fi felly i ofyn, wel, i ofyn dy farn di yn y lle cyntaf, ond fe, uh, i ddangos y peth felly ti, ti oedd yr ail berson yn y byd, felly i ddallen y stori yma, um, i, a, a wedyn um, ar ôl cael rhyw ymateb cadarnhaol gen, cadarnhaol gen ti, felly y penderfynu i, i gyflwyno um, i, i gael ei gyhoeddi wedyn. Wel, mae rhaid mi ddweud, Simon, nes i fwynhau'n fawr iawn uh, gallu bod yr ail berson yna. Dipyn o fraint i wedi gwir i gael, i gael darllen y stori um, a gwirioni arni, mae'n mae stori fyw iawn, a dwi'n siŵr bod Manon wedi mwynhau uh, wedi, wedi mwynhau y broses hudolus yma o dderbyn penod uh, yn, yn raddol. Pam, pa, pa mor aml fysa'r fysa benod nesaf yn dod wedyn?
Wel, ar gyfer telef, o'n i'n sgrifennu Um, penod a hanner bob wythnos. Felly, um, dyna ni ar y cyfan, felly mae'r ma, penodau i gyd mwy neu lai yr un maint, so ni fe, felly, a, ac o'n i'n, fel wedys i, o'n i'n trial wneud tudalen bob nos, anaml o'n i'n gwneud mwy na hynny, achos o'n i wedi blino ar fyna ni fel arfer, o'n i fe. Felly, o'n, i'n goffod aros nes bod hi yn y gwely. a wedyn mynd ati i sgrifennu. Felly, um, uh, yeah, oedd hi'n cael, ar gyfer taledd, oedd hi'n cael penod bob wythnos, neu, neu weithiau dwy benod. Wrth gwrs, oedd y broses yna, wrth gwrs, yn orfodi di, fel ti'n sôn, i barhau ac i ddod â'r stori i rhyw fath o, o, o glo yn y pen draw. Gai ofyn, um, ti wedi sôn yn barod at um, uh, uh, Harry Potter, J.K. Rowling, dyn ni'n ni gwybod bod hi um, wedi mynd ati reit ar y dechrau mae'n debyg i gynllunio y rhan fwyaf o stori Harry Potter reit o'r dechrau, mm -hmm. er nad ydw i'n uh, yn hollol amlwg felly. Be oedd y broses di? Oedd ti'n gwybod yn union ble oedd ti'n mynd i fynd, neu oedd ti'n adeiladu'r peth fesul, fesul penod? Ie, dim ar y cychwyn. Ar y cychwyn oedd gen i ryw syniad bras felly. Um, a, a nes i jyst dechrau sgrifennu. Ac ar ôl rhyw bimp penod neu rhywbeth, wrth gwrs yn y penodau agoriadol, mae ma, ma rhain yn rhyw gyflwyniad i'r byd um, ffantasi yma, felly, a'r cymeriadau ac yn y blaen. Uh, ond ar ôl hynny, o'n i'n gweld bod rhaid i fi ddechrau cynllunio fwy manwl. Felly, um, steddes i lawr wedyn a plotio, chymod, mewn ugen o benodau, achos mae ugen yn, yn, yn rhif eitha trwt, ond dwi e. Mm. Uh, felly, um, dyna ni. So ar ôl hynny, oedd gen i syniad eitha manwl o be oedd yn mynd i fod ym mhob un penod, ond oedd pethau'n dal i, i ddatblygu i raddau, felly wrth i fi sgrifennu.
Wel, ti wedi sôn am uh, nifer y penodau a ti wedi, ti wedi galw'r gyfrol yn, yn, yn dwt. Ie, yeah, dwi'n meddwl bod hi'n, mae'n ddisgrifiad go dda o'r, or, or gyfrol. Mae yna be, jyst chydig dros 200 o, o dudalennau yma. Um, rhwg grynodeb i ni nawr fe, rhwg grynodeb falle o'r, or hyn sy'n sy digwydd yn y stori. Ie, yeah, oce.
Okay. Wel, um, Cadi Goch yw'r prif gymeriad, sef merch naw oed sydd yn byw mewn pentre dychmygol um, yng Ngogledd Ceredigion. Felly, ac um, mae'n byw gyda'i um, gyda dad um, a'i llys fam a'i hanner brawd. Felly, ac um, mae hi'n meddwl bod i mam hi Gwen wedi marw pan oedd hi'n uh, ifanc iawn. Um, mae, mae ysgol y pentre'n cael, a wedyn mae'n cael cynnig mynd i ysgol go anarferol, sef Academi Gwynab Nudd, um, sef Ysgol Swynion yn Anwfn, Gwlad y Tylwyth Teg. Ac um, mae hi'n dysgu wedyn taw tylwythau deg oedd hi mam hi, a mae hi hefyd yn dysgu um, boi'n bosib bod hi mam hi'n dal yn fyw. Ac um, Felly mae'n goffo mynd bob dydd wedyn, um, trafeili o'r byd yma i'r byd arall i anwfwn, i, i fynychu'r ysgol a wedyn dod yn ôl gyda'r nos. Ac um, mae'n darganfod yn fuan iawn bod Tom Jarvis, oedd yn arfer i bwli o hi yn yr, yn yr un ysgol, hefyd yn, uh, yn mynd i'r un ysgol, felly i'r ysgol Swynon. uh, sydd yn destun siom i fi hi, um, a mae fe yn fian iawn yn dod yn gyfeillgar uh, gyda rhyw ferch o'r enw Heledd Bwen, sydd yn um, snobyddlyd ac yn gas ac yn y blaen. Felly, um, ond mae hi hefyd yn ei ffrindiau newydd um, a yn benodol mae hi'n dod yn ffrindiau gyda merch o'r enw Tractor Thomas, felly merch fawr gry felly, a wedyn uh, gyda bachen o'r enw Mohammed, sef yr unig gymeriad gogleddol yn y llyfr y gwyd i gwir, mae fe'n dod o ogledd Cymru. Ac um, felly mae'r uh, ma, ma tri ffrind yn, um, mae ma nhw'n darganfod um, nifer o bethau dirgel, chi, tri dirgelwch i bob pwrpas. Yn gyntaf, um, beth, um, be oedd tynged mam Cadi, oedd hi'n dal yn fyw a ble mae hi. Yr ail un um, yw uh, bod yna grew o bobl, mae Heledd Bowen yn un o'n nhw o'r enw Cacwn Kate, a maen nhw'n fath o uh, fudiad anghyfreithron sydd yn cefnogi um, hen deulu brenhinol a nhw'n. Um, ag um, y frenhines Kate uh, yw'r arweinydd, a mae hi'n gymeriad eitha, wel, does neb yn gwybod rhyw lawer amdani hi. Uh, felly mae Cadi a'i ffrindiau yn trio darganfod mwy amdani hi a mwy am beth mae'r um, mae ma Cacwn Kate yn, yn trio wneud a be mae Hele Bowen yn benodol yn trio wneud. Mae ganddi hi rhyw ddiddordeb um, arbennig mewn stafell yym yn yr ysgol sydd dan glo, felly 'dyn nhw ddim yn gwybod beth sydd yn y stafell a pam bod hynny mor bwysig i Heledd ac i Gacwn Kate. Dyna'r ail ddirgelwch. A'r trydydd un yw um, ymddygiad gwyddonydd o'r enw um, uh, Dr, uh, Dr John uh, Bartholomew, uh, sydd uh, yn ôl yn ein byd ni yng Nghymru um, yn cyhoeddi fod wedi datblygu rhyw fath o ynni gwerdd uh, newydd sbon. Ond mae ganddo fe ddiddordeb mawr yn anwfn hefyd ac yn yr ysgol a dyn nhw ddim yn gwybod pam. Felly dyma'r tri dirgelwch a gwrthyd i nhw um, wrth iddyn nhw fynd ati i drio datrys y, y, y pethau yma, maen nhw'n gweld bod yna rhyw gysylltiad rhyngddyn nhw i gyd. Nawr, dydw i ddim am ddatgelu mwy na hynny, a bydd rhaid i chi ddarllen llyfr i fynd o mas be'n union yw'r cysylltiad a sy'n mae pethau yn, yn, yn gorffen felly. O, gwych iawn. Reit, wel, dyna chi wrandawyr, uh, gwylwyr. Dych chi wedi cael uh, rhywfaint o flas o'r, uh, or cynnwys neu'r stori'n gyffredinol yn fan yna. Um, ond dych chi'n nesaf, dyn ni'n mynd i gael um, mwy o flas um, uniongyrchol felly o'r uh, o'r llyfr. Um, darn o benod 5, um, rho, rho gyflwyniad i ni i ddechrau, uh, Simon, i'r hyn, sy, uh, er hyn dyn ni'n mynd i glywed nawr. Ie, yeah, mae'r darn cyntaf yma, sydd wedi ddarllen gan Ffion Bowen, um, yn dod o'r um, darn yn y stori um, um, lle mae'r Cadi a'i ffrindiau newydd gyrraedd yr ysgol am y tro cyntaf ac uh, maen nhw'n cael rhyw gyflwyniad wedyn um, i'r ysgol gan yr athrawon.
Torrwyd ar draws ei meddyliau pan gerddodd dyn mawr ar y llwyfan. Roedd yn sgwâr fel wardrop, a chlogyn o blu amryliw a mi ysgwyddai dros siwt dywyll a edrychai braidd yn flêr, yn enwedig wrth ochr un Mister Penfras. Dim ond un llygad oedd ganddo, ac roedd hwnnw'n las fel iâ ar lyn yn heulwen y gaeaf. Rhythai ar y plant o dan fwng o wallt gwyn. Roedd patchyn du dros y llygad arall. Yn ei law chwith, cariai ffon fawr gnotiog, hon dim ffon gerdded hen ŵr eiddil oedd hi. Ro'dd hwn yn iach fel cneuen. Brasgamodd yn bwrpasol ar draws y llwyfan tuag at y pulpud. Yr o'dd yr athrawon wedi codi i gyfarch ac yna wedi eistedd eto. Roedd y plant, oedd wedi bod yn sgwrsio'n swnllyd ac yn llawn cyffro, wedi distewi wrth iddo gyrraedd. Am eiliadau, doedd dim sŵn i'w glywed o gwbl. Yna, cododd y dyn mawr ei ffon a'i tharo'n galed yn erbyn estyll pren y llwyfan. Her mawr syndod i bawb, saethodd gwreiddiau o waelod y ffon ac ar yr un pryd tyfodd canghennau o'i phen arall ac o fewn eiliadau roedd dail wedi egino ac yna blodau mawr coch. Cododd y dyn ei ddwy law at ei drwyn ac anadlu arnyn nhw. Yn sydyn, hedfanodd pâr o adar suo lliwgar o'i ddwylo a hofran ar bwys y blodau gan sugno'r neithdar. Syllodd y plant yn geg agored. Trodd y dyn atyn nhw a dweud mewn llais mawr dwfn, Sico lelycus Gwyn ap Nudd, croeso i Academi Gwyn ap Nudd. Fy enw i yw'r Athro Gwyddno Garwyn, Prif Athro'r Ysgol. Ysgol swynion yw hon. Os gweithiwch chi'n galed, y byddwch chi hefyd yn gallu gwneud hyn a mwy. Pob lwc i chi gyd! Ac yna, camodd i ffwrdd i eistedd gyda gweddill yr athrawon. Roedd yn amlwg nad oedd yn hoff o areithiau hir wyntog. Roedd pawb yn ddistaw am funud. Yna cododd Mohammed ar ei draed a dechrau curo dwylo'n frwd. Hymunodd gweddill y plant fel bod sŵn y gymeradwyaeth yn fyddarol. Tra oedd Mohammed i edrych ar Cadi a Tractor, roedd ei lygaid yn fawr ac yn grwn fel soseri. Waw! meddai. Cŵl!
Wel, yn y darn yna, dyn ni wedi clywed enwau, wel, go ryfeddol, Gwyn ap Nudd, Mister Penfras, uh, Mohamed wrth gwrs, Cadi ei hun, Tractor. Um, Mae'r enwau ar y cymeriadau sydd yn y gyfrol uh, yn go yn, yn anarferol, maen nhw'n llawn uh, hwyl, maen nhw'n eitha chwareus. Sut nes ti fynd ati i ddewis yr enwau ar gyfer y cymeriadau?
Wel, ie, yeah, o'n i'n sgrifennu ni eitha cloi gwyd gwir, felly o'n i ddim yn pendroni lot dros y, yr enwau ag yn y blaen. Ond um, o'n i'n defnyddio uh, llenyddiaeth ganol oesol y Cymru fel fath o gloddfa ar gyfer enwau a'r llysenwau, e- er enghraifft um, Mr Penfras, wel mae ma, um, ma mwy nag un bardd o'r oesau canol uh, gyda Penfras yn llysenw arno fe Dafydd Benfras uh, yn un o'n nhw. Felly, um, felly dyna, dyna oedd y math o beth o'n i'n neud. Um, felly, um, chymod, mae, mae, mae ganddyn nhw, mae gan rhai o'r enwau, wrth gwrs, rhyw gysylltiadau um, arallfydol yn y llenyddiaeth. Mae Gwynab Nydd yn enghraifft, ond fe. Felly, um, ond um, weithiau, ni jyst yn dewis enwau oedd yn swno Yym chimod, oedd yn swno i fi yn yn eitha lliwgar ac yn y blaen. Uh, felly dyna oedd y, y broses felly. O, ti'n sôn am lliwgar yn fan yna, y prif gymeriad wrth gwrs yw Cadi Goch. Uh, pam Cadi a pam Gwallt Coch? Wel, ie, dwi ddim yn gwybod y gwyd i gwir. Um, uh, Wel, wi ddim yn gwybod um, o, o ran dewis yr enw Cadi. Um, Ond o ran y, y gwallt coch, wel, mae ma yna rai traddodiadau sydd yn cysylltu gwallt coch a'r tylwyth teg, ond i fe, felly dyna, oedd hynny i fod yn glyw o gwirionedd, bod ganddi hi rhyw, rhywfaint o, um, e, chymod, estifeddiaeth um, hudol ac yn y blaen. Felly, mm. Gwych.
Wel, uh, reit, wel ar gefn y llyfr, mae'r ma, r, ma r frawddeg bach ma. Fel arfer, a sôn amdana ti wrth gwrs mae hwn, fel arfer mae e'n ysgrifennu pethau diflas iawn am yr ieithoedd Celtaidd, a dyma'r tro cyntaf iddo ysgrifennu llyfr diddorol. Wel, greda i fawr, dwi fy hun, uh, Simon, wedi darllen erthygle eithriadol o ddiddorol a digwydd gen ti, wrth gwrs, am bob math o wahanol bethau. Ond i ba raddau, um, ces di felly dy, dy ysbrydoli, ti wedi sôn chydig bach am hyn yn barod, ond i ba raddau ti'n meddwl ges di dy, dy ysbrydoli gan dy waith academaidd uh, ar lenyddiaeth Gymraeg a llenyddiaeth Wyddeleg hefyd?
Wel, fel ti'n gwybod, mae'n siŵr, um, chyma, mae, mae bod yn academydd yn rhywbeth, dwi'n mynd, fath o um, deig job, ond fe, ti'n mynd i'r gwaith am nawr gloch, a wedyn dod adre yn bimp ac anghofio am bopeth, ond fe, mae'n, hynny yw, mae'r ma ma gwaith, mae'r diddordebau um, o, o ran ymchwil ac yn y blaen yn bethau sydd yn dod yn rhan ganolog o, o dy fywyd di, felly, a, a mae'n siŵr bod hi'n wir am y rhan fwyaf o'n ni sydd yn byw yn y byd yma, bod ni wastad yn meddwl amdanyn nhw a, a, a bod ni'n gweld cysylltiadau ac yn y blaen nhw'n um, llefydd um, anisgwyl ag ati. A mae'n siŵr bod ti hefyd fel um, chymod, bardd ac awdur di hunan uh, yn gweld bod, um, bod dy waith Um, Wel, well, mae'n amlwg o, o ddarllen dy waith di bod, bod, bod dy waith academedd yn uh, rhywsut yn bwydo mewn i'r gwaith creadigol. Um, felly, yn amlwg o'n oedd um, oedd yn wybodaeth os, o chwedle canoloesol, destunau canoloesol ac yn y blaen, um, yn help mewn ffordd, a, ac yn amlwg oedd hi'n oedd hi'n hawdd i fi estyn am um, chymod, enwau, syniadau ac yn y blaen o'r, um, o'r, or, um, cloddfeidd yna mewn ffordd. Um, ond mewn ffordd, um, gan bod fi wedi penderfynu bod fi am sgrifennu'r peth mor gloi, ond i ddim yn gwneud ymchwil. Um, felly, nes i ddim ymchwilio dim byd. Felly, o'n i jyst yn estyn am bethau o ddi sioes yn ymhen i ac yn y blaen. Felly, um, uh, felly mewn ffordd, odi, mae'r

Ie, yeah, felly oedd yr ymchwil, wrth gwrs, wedi cael ei wneud i ti ryw raddau dros, dros flynyddoedd maith yn barod, a bod, fel ti'n sôn, oedd yr holl beth yn dy ben. Mhm. Ti wedi sôn am, uh, am yr enwau a'r dylanwad, mae rheina wedi cael eu codi weithiau o wahanol lefydd. Os yna rhyw, os rhyw stori benodol yn y, yn y, yn y, yn y, yn yr um, arena o, o chwedle Cymraeg sydd wedi dylanwadu mewn rhyw ffordd ar, ar y stori hon? Wel, um, chymod, mae yna elfennau o bethau o'r mabinogi, wrth gwrs, um, ac yn benodol y, y busnes mae am y pair dadeni ag ati. Um, uh, chymod, mae'r ma helgwn um, gyda'r um, tyfod, yr, yr helgwn gwyn gyda'r clustiau coch ac yn y blaen, maen nhw wrth gwrs yn dod o'r mabinogi hefyd. Uh, felly, um, a, ag, um, a, a wedyn mae yna rhyw glyw um, i'r dirgelwch yn arberth sydd yn, um, sydd yn safle go arbennig yn y pedair cainc. Um, ond mwyn gwirionedd, rheswm i fi um, ddewis arberth oedd um, bod ym mhartner i yn dod o arberth a felly bod Manon fy merch yn gyfarwydd iawn ag Arberth, felly dyna oedd y rheswm am, am gynnwys Arberth yn y stori yn y lle gyntaf. Diddorol iawn.
Uh, Wel, wedi'r cyfan, wrth gwrs, mae ma awduron o'r tu allan i Gymru wedi bod yn defnyddio chwedloniaeth Cymru uh, a hanes Cymru ac yn blaen ers, ers amser maith. Well, yeah, Mae'n ma, ma, beth naturiol i ni o'r diwedd ddechrau gwneud hynny hefyd. Siams, ddwn ni'n ôl falle at hynny. Ond ystyried bod ti'n ieithydd, uh, wrth gwrs, yn, yn dy waith bob dydd, uh, ond bellach yn awdur llefru blant, ond dim tasiwn i fi o leia, dy gymharu di gyda ieithydd enwog arall oedd yn, uh, yn, yn awdur mawr, sef J.R.R. Tolkien. Um, dyn ni wedi sôn am, am, uh, um, am Rowling, ond mae Tolkien falle yn agosach ati yn dy achos di. Um, wyt ti'n fan o waith Tolkien? O, odw, odw, odw. Yr wrth y modd da i waith e ers i fi fod yn grwt. Uh, felly, uh, yn amlwg mae, mae i waith e wedi cael dylanwad arna i. Alla i ddim uh, gwadu hynny. Ond um, dylen ni weid o'r cychwyn bod fi'n neud rhywbeth uh, hollol wahanol iddo fe mewn ffordd achos bod fe wedi treulio degawdau yn creu i fi de, chymod, ar uh, ddeoryddiaeth, ar ieithoedd, uh, chwedloniaeth ac yn y blaen. Uh, felly dwi, dwi ddim wedi gwneud dim o hynny. Um, er bod fi wedi cynnwys ambell i frawddeg mewn iaith wneud, sef anyfneg, um, dwi ddim wedi creu'r iaith gyfan, fydd dim teach yourself anyfneg, um, chymod, na dim byd felly. Um, mewn ffordd, wrth gwrs, dwi yn ieithydd, fel, fel ti'n gweud, felly mae, ma, ma gen i ddiddordeb mewn ieithoedd, ac wrth gwrs, uh, dwi wedi meddwl rhywfaint am yr iaith yma ac am y, tywed, y seiniau'r, mae'r y gramadeg ac yn y blaen, ond dwi ddim wedi creu dim byd mewn gwirionedd. Felly dim ond rhywbeth i ychwanegu rhywfaint o liw o fe um, mewn ffordd. O'n i hefyd yn eitha, well, um, dwi jyst i esbonio yn y llyfr, um, dim ond hyn a hyn o bobl yn anwfn sy'n siarad yn yfnau bellach. Um, ac um, a'r Gymraeg sydd wedi cymeryd lle yn yfneg i bob pwrpas. Felly o'n i'n eitha licio ware gyda'r syniad yna bod, um, bod annyfneg um, chydig bach fel y Gymraeg yn ein byd ni, tra bod y Gymraeg yn fwy fel Saesneg yn, yng Nghymru mewn ffordd, ond i fe, a bod hynny yn, yn rhoi rhyw bleser i fi i warre gyda'r syniad, e, edrych ar y byd prwy, o, o, mewn ffordd arall math o beth, yn dweud. Ie, yeah, yeah, felly mae'r Gymraeg yn iaith fwyafrifol wedyn yn, yn anofn, lle mae annyfneg wedyn yn iaith leiafrifol, ond dyn nhw ddim yn siarad Saesneg chwaith yn anofn. Na, dim o gwbl, dim o gwbl. Felly, um, dyw'r Saesneg ddim wedi cyrraedd. Mae'n ma debyg, mae ma yna rhyw gyfeiriad at hyn yn y llyfr yn credu, ond um, y ffordd wy'n gweld pethau'n bendant yw bod, um, um, chymod, bod y Gymraeg wedi cael um, troedle yn, yn anwfn yn yr oesau canol, um, chymod, uh, a wedyn wedi lledu uh, ers ni, felly. Ond, ond dyw'r Saesneg ddim wedi uh, mynd miwn o gwbl, felly. Diolch iawn.
Wel, uh, gawn ni ail ddyfyniad nawr, de, felly gawn ni uh, ddarlleniad arall o'r llyfr, uh, eto gan yr actores Ffion Bowen. Uh, a mae'r darn yma'n dod o benod uh, rhif 12, ychydig bach yn nes ymlaen yn y, yn y gyfrol. Rho gyflwyniad bach i ni.
Iawn, mae'r um, ma darn yna, um, wel, um, mae, mae hyn yn sôn am um, uh, cadi yn cwrdd â... Mae'r ma, ma, ma byd yma yn llawn creaduriaid rhyfedd ac yn y blaen, felly. Um, a, a ma, yn y darn yma, mae cadi yn cwrdd â, ag un o'r creaduriaid yma, sef yr un cor.
Edrychodd draw i weld criw o blant yn rhedeg i bob cyfeiriad oddi wrth ryw greadur tebyg i geffyl mawr gwyn oedd yn gweryru'n gynddeiriog. Yng nghanol eu dalcen roedd un corn hir syth. Uncorn! Cofiodd Cadi fod Doctor Abeinion wedi siarad am y creadur hwn yr wythnos dwethaf, gan ei rhybuddio am ei phernygrwydd. Ond mae ein cyrn yn ciwt! dwedodd Gwenno Jones. Maen nhw'n hedfan o gwmpas ac yn gwneud dymuniadau yn wir! Ochneidiodd Doctor Abeinion. Dyw ein cyrn ddim yn ciwt! Dyn nhw ddim yn gallu hedfan a dyn nhw ddim yn gallu gwireddu dymuniadau! meddai'n ddu a mynedd. Anifeiliaid gwyllt a pheryglus ydyn nhw. Er eu bod nhw'n edrych fel ceffylau, maen nhw'n perthyn i'r rheinosyrys. Felly, peidiwch â mynd yn agos at uncorn os ydych chi'n ddigon anffodus i weld un. Beth yn y byd oedd un yn ei wneud fan hyn ar dir yr ysgol? Yn sydyn, gwelodd Cadi Tom Jarvis yn rhedeg nerth i draed i gyfeiriad yr incorn gan weiddi a chwifio i freichiau. Roedd fel petai'n ceisio gwneud sŵyn. Trodd y creadur ato, gan bystylad a chwyrnu. Tom! gwaeddodd Cadi. Be ti'n neud? Gostyngodd yr incorn ei ben a rhuthro amdano. Roedd yn amlwg nad oedd y swyn wedi gweithio. Trodd Tom i redeg i ffwrdd ond roedd yr incorn yn gyflymach nag ef. Cafodd Tom ei daro o'r corn a chael ei daflu i'r awyr. Glaniodd yn swp ar y borfa fel doli glwt. Doedd e ddim yn symud o gwbl. Edrychodd Cadi arno mewn arswyd. Oedd e wedi marw? Yna gwelodd ef yn codi ar ei eistedd gan wingo mewn poen. Teimlodd don o ryddhad yn golchi drosti. Ond yna, cofiodd am yr incorn. Roedd hwnnw wedi troi ac yn llygadu Tom eto, gan chwyrnu'n ddig. Gostyngodd ei gorn yn barod i ruthro ato unwaith yn rhagor. Roedd Cadi wedi ei rhewi yn ei hunfan. Yn sydyn, Clywodd weiddi. Trodd i weld tractor yn rhedeg i gyfeiriad yr incorn gan chwifio'i breichiau hi yn yr awyr, y go brin ei bod hi'n ceisio gwneud sŵyn. Oi! gwaeddodd. Y fan hyn, yr hen asyn twp! Trodd yr incorn i edrych arni, ei lygaid yn fflachio â dicter. Ie, ymwlsyn! gwaeddodd Tractor, gan facio tuag at foncyff coeden. Dere i gael ffeit gyda rhywun sy'n nes at y seis di!
Wel, dyna ni, yr actores Ffion Bowen yn darllen, a diolch yn fawr iawn i ti, uh, Ffion, am dy ddau ddarlleniad uh, o'r uh, o'r nofel. Nawr i orffen, uh, Simon, dyn ni wedi defnyddio'r gair yma uh, unwaith yn y ddwy yn barod, sef uh, fantasy. Mae uh, Cadi Goch, wrth gwrs, a'r Ysgol Swynion yn nofel fantasy. Gan hynny o beth, siawns gen i fod y nofel yma wedyn yn, yn llenwi bwlch go fawr uh, yn Gymraeg. Wyt ti'n meddwl fod angen mwy o nofelau fantasy o'r math yma uh, ar gyfer ar gyfer plant a pobl ifanc yn, yn Gymraeg? Wel, uh, falle wir, um, uh, chymod, fel wedes i o'r blaen, o'n i'n gweld bod na, bod, bod na ddiffyg pethau um, oedd cweit yn yr un ca mm. a, a Harry Potter. Um, Ond oedd hyn tair blynedd nôl, felly mae, mae pethau wedi newid i raddau, mae gyda ni bethau fel y, yr horwth er enghraifft, mm. um, hmm. ers hynny, sydd wedi cael ei gyhoeddi ers hynny, a, a, a, a, ag ati. Um, o, be wy'n gweld yn gyffredinol yw um, unwaith bod plentyn yn cyrraedd rhyw saith, wyth oed neu rhywbeth, um, mae'r ma, ma na brinder pethau falle, wel, falle ddim prinder yw'r gair, ond mae cymaint yn Saesneg sy'n, um, chymod, sy'n atyniadol o ran llyfrau, ffilmiau ac yn y blaen. Chymod, Pan fydd plentyn yn ifanc, mae digon o stwff yn Gymraeg um, ar y teledu, chymod, llyfrau ac yn y blaen. Ond wedi mae rhywun yn ffindo bod, bod isa, chymod, rhywbeth eitha special yn fe i ddenu uh, y sylw, achos gyda'r pethau sydd yn Saesneg, mae yna rhyw fomentwm gyda nhw beth bynnag, um, sydd yn, falle, yn wneud nhw'n fwy deniadol i dynod, achos chymod, mae rhywun yn darllen Harry Potter, a wedyn, wrth gwrs, yn, yn syth bin, um, mae ma, ma nhw'n gallu trafod hyn gyda pawb. Mae ma, ma, ma pawb bron a bod yn, yn gwybod, wedi gweld y ffilmiau, wedi darllen llyfrau, yn, yn gwybod am y cymeriadau ac yn y blaen. Ac um, mae ma' ma' hynny yn rhywbeth reit atyniadol. Felly dwi yn gweld bod ma' ma' ma'r math yma o o lyfr ffantasi yn apelio at blant. O'n i wrth fy modd gyda'r math yma beth pan o'n i'n blentyn, chimod? Yym felly dwi yn, dwi, dwi yn gweld bod hynny falle yn, yn, yn ffordd bod creu y math yma o beth sydd ddim jyst yn Gymraeg, ond hefyd sydd yn sôn am Gymru, ynddo fe? Uh, felly, uh, sydd ddim... Achos mae, mae byd Harry Potter yn un... Uh, heb sôn am y hyd a lledrith ac yn y blaen, ond y byd, chymod, yr ysgol breswyl ac yn y blaen. Mae hyn yn rhywbeth sydd ddim yn Gymreigedd iawn, sydd ddim yn, falle, yn, yn yn rhywbeth sydd yn agos at brofiad y rhan fwy o blant yng Nghymru. Um, mm. Felly, felly o'n i'n gweld bod, bod, bod hyn yn, yn, yn gyfle, a fel wedys ti o blaen, mae awduron Saesneg wedi defnyddio um, chwedloniaeth Cymru ac yn y blaen um, wrth greu um, chymod, bydoedd ffantasi ac yn y blaen. Felly, um, mae yna ma, ma, ma rhywbeth, um, mae ma yna ddigon o ddeunydd yna, felly. Mae'n ffordd allai ti wedi bod, um, bod, bod y traddodiad o sgrifennu ffantasi yn Gymraeg yn mynd nôl at y Mabinogi, ond i fe, mm. neu rhai o um, gerddi llyfr Taliesin, lle mae yna um, mae yna gyfeiriadau eitha um, falle cyfeiriadau o dyn nhw yn y trach na, na dweud stori, ond on cyfeiriadau at straeon a uh, chymod am uh, Arthur yn arwain mm. cerch ar y byd arall neu am y, y, y cod yn dod yn fyw ac yn ymladd ac yn y blaen rhywbeth sydd am wn i yn gorwedd tu ôl i syniad yr, yr ent yn, yn Lord of the Rings, ond efe, mm. ac yn y blaen. Felly, um, a, a, allai rhywun gweud bod na draddodiad o, o, o fantasy yng, yng Nghymru sydd yn mynd nôl at y cyfnod cynnar? Ie, yeah, yn wir, yn wir. Wel, um, A sôn felly am y bwlch yna, um, a'r ffaith fod uh, y gyfrol arbennig yma yn dechrau'r gwaith o lenwi'r bwlch, um, gai orffen drwy ofyn i ti, oes na ddilyniant yn mynd i fod, a'i y gyntaf yw'r gyfrol hon o, o nifer?
Wel, dwi ddim yn gwybod am hynny. Mae ma ambell i ben rhydd ar ddiwedd y, y llyfr, a hynny yn fwriadol. Ond um, dwi, um, dwi, dwi ddim wedi dechrau ysgrifennu dilyniant, mae rhaid i fi wedi. Um, ond uh, sy'n ni ddim yn gweud uh, na. Um, Dwi'n dwi ofni falle bod fi wedi disbyddu yr holl syniadau sy'n gen i yn barod. Uh, felly, ond uh, gawn ni weld, ond fe. Ie, yeah, gawn ni weld.
Wel, fysa ni, uh, a sicr llawer o blant, dwi'n dwi, dwi siŵr yn fuan iawn, uh, wrth y modd yn darllen uh, mwy am, uh, am Cadi Goch. Felly dyna ni, uh, cofiwch os ydych chi ddim wedi cael copi o'r gyfrol yn barod, ewch allan i brynu, ewch i mewn i'r siopau i brynu Cadi Goch ar Ysgol Swynion.